Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студиядә Адилә Бөрханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача.
Минем спектакльләрдә ул катнашты, мин язган әсәрләрне ул сәхнәдән укыды. Зәйлеләр якташыбыз Наил Дунаевны искә алды, аның вафатына бер ел тулды. Районда халыклар бердәмлеге көненә багышланган чаралар уза. Мәктәп укучыларының көзге каникуллары дәвам итә. Зәйлеләр якташыбыз Галиәскәр Камал театры артисты, Россиянең атказанган артисты Ноэль Дунаевны искә алдылар. Аның вафатына 30 нчы октябрьдә бер ел булды. Чарада бергә хезмәт иткән сәхнәдәшләре, якыннары, район җитәкчелеге катнашты. Энергетик мәдәният сараенда узган кичәдән безнең репортаж. Экранда ул уйнаган спектакльләрдән өзекләр күрсәтелә, сәхнәдән аны искә алып җылы сүзләр яңгырый. Якташыбыз, театр артисты Наил Дунаевны искә алу чарасы шундый мизгелләр белән башланды. Чарага килгән кунакларны район башлыгы сәламләде. Инде бүгенге истәлекле очрашуыбызны барыбыз өчен дә файдалы һәм нәтиҗәле булсын дигән теләктә башлап җибәрик. Биредә яңгыраячак хәтирәләр, һәрбер чыгыш Мәрхүмнең рухына дога булып барып ирешсен хәерле сәгатьтә. Рәхмәт, дуслар! Искә алу чарасына артистның озак еллар бергә хезмәт иткән сәхнәдәшләре Камал театры артистлары да килгән. Наил Дунаевның улы, гаиләсе, туганнары исеменнән кичәне оештыручы район җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мы с семьей всегда будем помнить вот эту встречу, встречу памяти об отце. А сейчас.

Ә Рабит Батулла белән алар бер мәктәптә белем алганнар. Без бер мәктәптә укыдык, бер училищеда укыдык Мәскәүдә. Ике ел мин артист булып эшләдем Шунат Дунай белән бергә. Аннан соң тагын да минем спектакльләрдә ул катнашты, мин язган әсәрләрне ул сәхнәдән укыды. Без гаилә дусты идек. Без һәр Яңа елны бергә үткәрә дидек. Мин аның чәчен ала идем, ул минем чәчне ала иде. Гел кесәгә акча җыелып барды, шуннан Жигули алдык. Искә алу чарасы җырлы-биюле чыгышлар, Наил Дунаев турында җылы истәлекләр белән үрелеп барды. Һәрвакыт көләч йөзле, ягымлы карашлы якташыбыз безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Адилә Борһанова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Дүртенче ноябрь илебездә Халыклар бердәмлеге көне буларак уздырыла. Шул уңайдан Зәйдә чаралар башланды. Район мәдәният йортында әлеге датаны бәйрәм концерты белән билгеләп үттеләр. Сәхнәдә милли киемнәрдән балалар чыгыш ясый, төрле халык уен коралларыннан көйләр яңгырый. Дүртенче ноябрь уңаеннан район мәдәният йортында узган концерт Халыклар дуслыгын, бердәмлеген күрсәтте. Бию, җыр коллективлары чыгышлары чарага ямь өстәде. Каенкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, беренче мәктәп укучылары да тамашачыны таң калдырды. Гитарачылар чыгышын да үз иттеләр. Сөмбелә вокал ансамбле, Җиләк керәшен фольклор ансамбле үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Бәйрәм концерты район үзешчәннәренең иң якты номерлары белән дәвам итте, тамашачыларга онытылмаслык мизгелләр бүләк итте. Контракт нигезендә хәрби хезмәт сайлаучыларга хәзер өстенлекләр күбрәк. Аларга нинди түләүләр каралган, районда килешү буенча хезмәтне сайлаучылар белән эш ничек оештырылган? Бу хакта без район хәрби комиссарыннан белештек. Районда контракт буенча хезмәткә җыю оешкан төстә бара, бу елда Зәйдән 100 дән артык ир-ат килешү төзегән. Хәзер Татарстан контрактчылары яңа түләү 300 дә 5 мең сум күләмендә акча алачаклар. Указом Рәисе Республик Татарстан Выплачивается 305 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт после 31 августа 2023 года. Хәзерге вакытта республика буенча контракт төзүчеләргә мобилизация буенча чакырылып, килешү нигезендә калучыларга түләүләр системасы 605 мең сумны тәшкил итә. Алар Россия Оборона министрлыгыннан 195 мең сум,

Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин. Мәктәп укучыларының көзге каникуллары дәвам итә. Әти-әниләре эштә булганда, көнне ничек уздырырга, нәрсә эшләргә дип аптыраучылар өчен мәктәп яны лагеры ярдәм итә. Бу каникулда шәһәрнең ике мәктәбендә лагерь эшләде. Балалар ялы хакында тулырак киләсе видеоязмада. Алтынчы мәктәпнең Акчарлак лагерына йөрүче балаларның һәр иртәсе зарядка ясаудан башлана. Мәктәптә генә түгел, кызыклы экскурсияләр, ачык һавада уеннар, китапханә, кинотеатрга да йөриләр. Педагоглар да укучыларның һәр көнен файдалы һәм мавыктыргыч итеп уздырырга тырыша. Балаларның ялы бик файдалы һәм бик мавыктыргыч үтә. Әйе, балаларга ошый. Ашау бик тәмле. Төрледән төрле меню, көн саен яңа меню кулланалар. Көне буена төзелгән режим да ялыктырмый аларны. Җыр-бию, күңел ачу, һәммәсе дә бар монда. Кайнар ризык белән ике тапкыр туклану оештырылган.

Мәктәп яны лагеры 4 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Берәүләр көзге каникулларын мәктәп яны лагерында уздырса, икенчеләр төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнеп вакытларын үткәрә. Иске Зей бистәсендәге яшьләр үзәгеннән балалар өзелми. Биредәге түгәрәкләр эшчәнлеген без дә күреп кайттык. То есть вместе держи вот так. Рамка, да? Вот так и двигай вместе. Иске Зәйдәге яшьләр үзәгенең буш торганы юк, бигрәк тә балаларның каникул чорында биредә җанлылык. Агач белән эшләү түгәрәген укучылар аеруча үз итә. Агач эшенә кызыксыну уяту өчен үз эшенә бар күңелен биргән укытучы да булу кирәк бит. Җитәкчеләре Юрий Никорыснов шундыйлардан. Түгәрәккә малайлар гына түгел, кызлар да бик теләп йөри. Биредә шулай ук кызлар өчен оста куллар түгәрәге эшли, җитәкчеләре Валентина Семенова белән кулланылмаган әйберләргә икенче сулыш өреп, матурлык ясыйлар. Гади генә җептән дә оригиналь эшләнмәләр әзерләгәннәр. Без кызлар белән күп нәрсәләр ясыйбыз. Джуттан ясыйбыз, җепләрдән ясыйбыз. Природный материалдан төрле әйберләр. Өйне бизәр өчен шундый әйберләр ясыйбыз. Аларны өйне бизәргә була. Шулай ук кулланырга була. Әйберләр дә савытлар, мәсәлән, менә савытлар. Монда әйбер салырга була. Үзәктә укучылар өчен туризм түгәрәге дә оештырылган. Биредә малайлар-кызлар үзләрен туризмның күп төрендә сынап карый. Тауга менәргә, шул ук вакытта компас белән эшләргә, палатка төзергә дә өйрәнәләр. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Район газеталарына 2024 нче елның беренче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, Зәй офыклары һәм Новый Зәй басмаларына язылыгыз. Район газеталарына язылу кампаниясе тәмамланырга ике ай вакыт калып бара. Бүгенге көндә бу эшнең иң кызган чагы. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциянең үзенә дә килеп языла алырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 42 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум. Барыгызны да район газеталарына язылырга чакырам. Бу безнең бердәнбер матбугат басмалары. Аларны ничек булса да саклап калып, үстерергә. Редакция хезмәткәрләре дә читтә калмый, район халкын газетага яздыру өстендә актив эш алып бара. Без инде актив төстә хәр ярты ел саен газетабызны алдыручыларга, аны яратып укучыларга бик рәхмәтле. Шулай ук инде яшьрәкләр үзләренең әти-әниләренә яки туганнарына безнең газетабызны бүләк итеп тә яздыра алалар.
Газетаны күп еллар дәвамында яратып укучы, актив язылучылары да бар. Алар булганда басма матбугат югалмас дигән ышаныч туа. Район газеталарын инде Зәйдә яши башлаганнан бирле алдырабыз. Семьябыз белән яратып укыйбыз. Татарчасын да, русчасын да. Язмаларга килгәндә инде. Хәр җомгада район газетасы йортыгызга кунак булып килсен, сезне рухи яктан баетсын. Бүгенге катлаулы заманда бу аеруча мөһим.

Зәйлеләрне күркәм бәйрәм чарасына көтеп калабыз. Бу атнага шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән саубуллашам, бәйрәм яллары файдалы үтсен!